vane matambudziko emakidneys asthma bp vakabloka wet mishonga yevarume vane shuga angave maulcers heart problems dzungu jeko nyon'o kana sik vauya chiremba herbalist s mudimu vanopedza zvose batai chiremba pa 0778 087 590 kana pa 0714 597 438 Chiremba Herbalist mazvikokota vanopedza zvose.
Right, nhasi tatsikwa nasekuru nyanzvi pazvirwere zvakasiyana siyana. Makasimba here sekuru? Takasimba makadii zvenyu? Tiri nani.
Ava ndisekuru ani ava? Ini ndonzi Senius Mudimu. Senius Mudimu.
Eh, ndogara kwa Muchinga kuKaroyo. Ndogara kuKaroyo.
Mhm. Mm Alright. Asi pari chinhu chinogara pati pachitumbisa. Alright. Rinye zvimuri kuti kuchitumbisa? Eh, ndabantu kugara. Right. Eh
zvirwere zvamunonyanya kushanda nazvo zvirwere zvakaita sei? Isusu pano apa tiri kusenza nezvirwere zvakaita sana BP, mm. sugar, mm. eh, cervical cancer, blood cancer, koita makidneys nevane nyongo kana kuti vane chirwere cheshuga zvisinei kuti tiri kuzvibaya but vane chirwere cheshuga vese tiri kuvabatsira. Alright.
Eh, mune muchivapa mishonga yakaita sei? Mishonga yechivanhu kana kuti yechirungu? Tinovapa mushonga wechivanhu. mushonga wechivanhu ngatiti like mushonga webp and sugar mushonga webp and sugar tinokupai hmm. tinokupai mushonga webp unorapa bp sugar nyama kasi chiwere chemoyo iwoyo mushonga zvekare mushonga wokuti kana tikakupai mushonga iwoyo eh, hauvavi haunhuwe mushonga wokuti kana tikakupai mushonga iwoyo kana imimi marit hamukwanise kuunwa unosvika pakurwadza asi munhu paanongoita 23 days munhu anenge atova right zvekuti anenge akutozomirira kuzorwadziwa chiri nemushonga iwoyo asi anofanira kuzosiya kurwadziwa ndesaini yekuti mushonga unenge wapedza basi orit orit orit saka mishonga yenyu inonyanya kushanda zvenguva yakareba sei pane zvimwewo zvirwere mune imwe mishonga yakaita sei chii nechii tino mushonga webp neshuga zvekuti auzozvibaya zvekare kana kuzunza bp kana kuzonwa mapritse bp futi Mm. uyewo zvekare tine mushonga wemakidneys munhu asarwa neseven days kuenda kuparisheni nemakidney hausi kuenda kuparisheni nemakidney acho iwayo eh, kwoita zvekare munhu ane prostate cancer kana uine prostate cancer prostate cancer ikuita 17 to 21 days tube inobva yoga kutanga kuita weti yako zvakanaka kana usati waisiwa tube zvinongoita 17 to 20 kana usati waisiwa tube zvinongoita 4 days after four days unenge wakuita weti yako zvakanaka asi kana wese wacube zvinoita 17 to 21 days because cube zvaakureva kuti weti haikwanisi kukurumidza kupusha nokumberi inenge yakuti imwe iri kuenda kucatheta haisakwanisa kupusha nokumberi kuti ikurumidza kubuda saka izvo zvinenge zvakutora nguva yakati rebei kuti inge isiclinic asi hazvinei kuti yakamira seprostate yacho asi kungoti wese ane prostate tiri kubvisa prostate iyoyo usina kuenda kuoperation allright E, mazuva ano dzimba zhinji dzaparara nenyaya yebonde mudzimba umu ko mishonga yebonde munayo here mushonga webonde tinayo mm. tine mushonga wokuwedzera mbeu kwete mm. mushonga wokuti unongorova malongo play yako asi mushonga iwoyo zvekare hauwedzere chinhu asi malongo play unorova longo play yako zvakanaka zvisina nyaya asi pozoita mushonga watinepowo mashizha okutsenga okuti mm. ukashandisa mushonga iwoyo ndo varume iwoyo unokubatsira zvakanaka zvisina kana nyaya
Kozoita zvekare tine mushonga wecervical cancer, musanetseke necervical cancer yechibereko. Mm. Tiri kuchirapa kuchigeza nokuchirapa zvese. Tinochirapa zvokuti eh, mafibris ari kupera uyewo prostate cancer ichiri kupera zvokuti hapana kana nyaya panyaya dzechibereko apa. Alright, mune zvimwe zvamunobatsirawo zvokuti munhu angade kuuya achibatsirwa kana kuti mungoni zvemishonga iyoyo. Ah, isu tinongova nezvemushonga chete kungobatanidza kuti makidney asi mabp prostate cancer kwezoita shuga maalsas hati problem dzungu jeko nyongo sick kwezoita cervical cancer neblood cancer izvozvo zvirwere zvandataura zvese izvozvo unotongouya wakapora kare hapana kana nyaya ipapo ngouya tichikubatsira wakutenda kumba naiva sekuru vanenge vari kuzvitemba eya vamwe vanozochema chema vachiti aiwa takaendesa mari dzedu hadzina kushanda Asi- mutemo wedu mai ndokuti kana ma- mu- zvisina kukuitira Mm. tine risiti yatinokupa Mm. risiti iyoyo nyatsochengetedza risiti yako zvakanaka ngatiti ita kurapa makidhini makidhini akuona kuti hezvo shuwa zvamboita but hazvina kunyatsondi kunyatsopera zvakanaka handiti ka unouya tinokuwedzera mushonga pasina mari yawabhadhara ndozvakafanira futi nekushuga ikoko vanhu vazhinji vanozviziva paterapira pana kona 15 narobert mugaba handiti ka mm. kuti ipapo munhu vazhinji vacho vakatiwedzerwa mm, eh, mishonga yavo usina mari yawabhadhara chero badzi uine risiti yedu tinokubvumidza kukomplaina kuti hazvina kuita tokubatsira zvekare aiwa pakanaka baba tingamboonawo mimwe mishonga yamunayo muchitiudza kuti uyu ndeyechii ndeyechii tino mishonga wakaita souyo makidneys mushonga wemakidneys une bhotoro rano rakanzi kd mm. kd iyoyo inobikwa nenyama zvokuti unongoisa nyama yako mupoto nyama yacho hauisi sauti kana mafuta kana chii mm. handiti ka mm. wobika nyama yako yaibva paya pawotora mushonga uyu woisa wodya nyama yako iyoyo handiti ka wozotora mvura yacho inenge yasara iyoyo mvura inenge mushonga unenge wasara unenge wakuisa mvura two and half tablespoon mu one liter wopota uchimwa kuseni manheru kuseni manheru kuseni manheru iyoyi kana uri uine prostate cancer four days zvinenge zvapera ndechitini chacho ichochichi toita zvekare tino mushonga webp and sugar uyu mushonga webp and sugar takaona kuti une mushonga yakati wandei pane mushonga unoita zvekuputa wedzungu nokuti ukaputa mushonga iwoyo haupute pese pese but paunoputa ipapo dzungu tinobva rapera iro dzungu tinoriitira kuti rinokonzeresa kuti munhu anoita dzungu paunonzwa kuti munhu astroka nebp anenge aita dzungu adonha ndepane stroka nebp koita mushonga wenyongo unolirisa pachest koita mushonga zvekare unoprotecta munhu ane chiwere cheshuga kuti asakware maziso unoita zvekuiswa nomumhuno mushonga uyu unoitwa zvekuiswa nomumhuno iwoyo handiti ka unebatsira kuti maziso asaafekitike neshuga kana kuti e, musoro uchazorwadza gotsi uchipisa zvegotsi zviya izvi iwoyo mushonga yacho yese mutini umu irimo four mushonga webp mushonga wenyongo mushonga wedzungu noshongo mushonga womusoro mushonga uyu ukaushandisa haurwadze pakutanga asi nokufamba kwenguva kana waaraita umwe nomunhu asingarware bp kana shuga mm. kana waaraiti iwewe mushonga uyu unorwadza wakaunononzwa dzungu kuda kurutsa muti munotenderera tenderera tsinga dzinogwina gwina kana uine mvura iri muchest mushonga uyu mvura yacho inobuda yese paunounwa handiti ka kunyange wapedza kudya sadza haurutse kasadza kana kamuriwo chaiko unongorutsa zvimaredzo zvimadziwadziwa zvimachiki zvinopera zvese izvozvo saka mushonga uyu hauna munhu waanotadzirira asi kuti mumwe munhu anogona kukurumidza kurwadziwa mumwe munhu anonoka kurwadziwa chete asi wese anoenza nebp ane shuga ane nyamakazi ane chirwere chemwoyo zvinopera zvese izvozvo kahwani hauzoshandisa mapiritsi futi kana kuzvibaya nechirwere cheshuga zvekare nemushonga uyu orit chimbotipai nhamba tozoendera mberi fo nhamba dzenyu vano munobatwa pachiise

Alright, kwa kwa muri kubatika mati ndekuti vanenge vachiita zvoku tiri kubatika vachitungisa padii but pari zvine zvikuita maadvertising vanhu ngavaite zvokufona monzwa kuti tiri papi kana muri kuno dzimwe nzvimbo munobhadhara 5 dollars yekusvika ikoko kana kuti kubhadhara transport ingana kuti 2 dollars tokurapira ipapo pamuri tikangokurapira ipapo zvatopera hamusaruza mari yenyu kana kuwesta time yekutakura murwere wenyu tiri kufamba mumaareas tichikurapira ipapo ipapo asi togara pachitungisa padii patown center Alright, mumwe mushonga wamunawo ndeupi wamungatiratidze? Tingangoratidza kana mimwe mishonga 4. Tine mushonga
wakanzi KZ uyu. Mushonga wakanzi KZ uyu unosenza eh, sema MMT. Tinokusuka mudumbu usingachaye ndomushonga watine pavanhu vanenge vaita problem ye ye ma acids. tinotanga takupa mushonga wokz wogeza mudumbu usingachayi unoita kuti unoita zve zvokuburitsa tsvina yako zviri safe kusvika wapedza kugeza mudumbu handiti ka mm. tozokupa mushonga wakanzi anyway mushonga wakanzi anyway iwoyo eh, ndo unoita kuti munhu Unokondrora nduru kuti isawanze mvura mudumbu. Iwoyo mushonga wakanzi NY ndio mushonga wenyongo une vava zvokuti mm. munhu kana kuri kunzi une nguva yakareba sei uchinzi haudye sadza kana kuti une maulcers ari kushupa mushonga uyu unepedza izvozvo zvokuti hauzombofa wakaita maulcers zvekare kana kuita problem yemaacids zvokuti maacids iwayo tinongokupa two to three days unenge wakuita zvese zvaunoda hapana chaunoneramba ipapo Tozoita zvekare kune vanenge vaita maaosasi tino mushonga uyu unonzi SK Eh. mushonga unonzi sk unorapa maaosazi kana kunyange maronda ayaya ekuti munhu aita siki yemaronda ndo unorapa sk iyoyo iyoyo sk kungokupa izvozvi unopedza maronda ematumbu anenge aita maaosazi ekuti makachazodza munorwadziwa kana kuti makainzwa eh, nzara strek makurwadziwa maakuita dzungu izvozvo hazvizombofa zvaitika futi muupenyu hwenyu
Eh, pane mumwe here wamungade kutiudza kana kuti zoni pari zvino izvi ndeye mushonga yatiri kushandisa pari zvino izvi mushonga wedzungu hauputiwe maningi munonge uputa pese pakaunti pawiki kaviri chete unokurumidza kushanda zvokuti hazvina kana dambudziko izvozvo mushonga wechibereko vane cervical cancer hmm. cervical cancer tiri kuirapa zvokuti hapana munhu asambonetsekana cervical cancer kugadzira kumbotenderera uya tinokurapa zvekuti kungokupa mushonga wacho wakanzi sk zvekare wanambotaura nezvauya uyu ndounoona uchibudisa zvimaredzo zvimadziwadziwa zvitsvina zvinonhuwa ndonogeza chibereko uyewo zvekare ndionera pachibereko tozoita mushonga wakanzi cbk cbk iyoyo inobatsira pamapunde ema Eh, Fabrice CBK iyoyo tikangokupa CBK iyoyo mushonga uyu ndonenzi CBK ndonorapa mapundu emafabrice so kuti mune mafabrice aitishupa sei kuchipatara hakuna izvozvo kuno kunonguva yamakapora tinokupai iri muviri yakadai tatopedza nenyaya dzechibereko hakusisina purobhuremu nezvechibereko zvekare Aiwa pakanaka sekuru. Chokwadi. Eh tiudzirewo vanhu nhamba dzenyu pamunobatika. Nhamba zvekare tati tinobatika padi pachitungwiza patown center mm. vanenge vachikwanisa kutiona munotiona kumanheru patown center kana kuti kuma 5 kana kuti ma 7 kusendisa tasumuka. Mm. Uyewo zvekare tino nhamba dzedu 0778 087